סאו מורי ורבותי, ערב פסח, און גייט שוין צו זאגן עפעס וועגן פסח, קודם כל דארף איך רעדן וועגן די וואך, ס'איז געווען פארשידענע ענינים, איך בין געווארן אינגעידזשד, און ס'האט אויך עפעס צו טון מיט פסח, און מ'רעדט וועגן חיות, פרידאם. ענד פרידאם איז פראבעבלי די וואן אוו די מאסט אביוזד ווארדס אין היינטיגע צייטן אין אמעריקע זיכער באט אויב מען רעדט וועגן בייסיגדיגע פרידאם דען ווי עפען נאו די דעינדזשערס און הארדשיפס אוו איט אין אנדערע ווערטער איך וויל רעדן וועגן מיך רוב מענטשן האבן לעבן אין א סערטען בין א סערטען איידיע אז זיי צו האבן אזא געוויסע ס'דא וועגן וויאזוי אלעס דארף זיין און מען גייט און מען טרעפט אין אזא היימישע חרדישע לייף סטייל עווריטינג איז ווערי סעט אפ ס'דא א סקעדזשול ס'דא א סקריפט פאר אלעס ענד דער'ס איווען א סקריפט אז יו גאנא געט מעריד אט א סערטען עידזש און מיט א סערטען פערסאן און דעט פערסאן איז גאנא וועיר א סערטען קיינד אוו העט.

זעצן אויף זייער לעבן זיי דרייען זיך ארום ווען מען דא סאמטינג דעטס נאט בעיסד אן סאם קיינד אוו פרי-קאנסיווד נאושענס און עס נאט בעיסד אן די מנהג פון די זיידעס שוין טויזענט יאר אוודאי איז עס שוין געווען אזוי דען ווי העוו א ליטעל טינג קאלד פרידאם און דען ווי העוו סאם קיינד אוו עקזילערעטינג אבערוועלמינג.

פאמילי און הארט סטאריס וואס מ'זאגט פאר יעדע איינע, וואס מאכט עס אריינפיטן אביסל מער אין זייער סטארי, יעדע איינע לפי זיינע שאלות, זאגט מען אים א תשובה, אזוי ווי די הגדה של פסח, ס'איז נישט דא איין מעשה וואס איז אזוי ווי די אמת, ס'איז דא פארשידענע מעשות פאר יעדע איינע לפי יכולתו און לפי וואס ער פרעגט דארף מען אים ענטפערן.

העפי וויט אלל די פיפעל ענד עווריוואן דעט ריספאנדעד איטס ריעלי אווערוועלמינג אלל די פיפעל און אויף פעיסבוק און אויף אנדערע פלעצער וואס מען האט זיך מזל טוב און מען זאגט דעיס און מען זאגט יענץ און זיי ריעלי עוורי סינגעל וואן איז פראם דיפרענט פלעיסעס יעדע איינער וואס איך קען פון פארשידענע גלגולים און פארשידענע דיפרענט.

וואס איז א וואס איז א דרשה האט א שיינע ספיטש אז א בגינינג און א ענד און א מידעל דער איז קיינד אוו ליי ביקאויז ס'איז א שיינע דרשה באט וואס וואס האט עס א מענטש טראכט נישט אמת'דיג אין שיינע דרשות שיינע דרשות עקזיסט אין בוקס און זיי עקזיסט אין ספיטשעס דעט ארעטערס און ספיקערס מעיק באט אין פיפעלס לייווס זיי דאנט עקזיסט און איך טראכט פאר מיך אויב איך וויל זאגן עפעס וועגן פייסעך עפעס וואס איך אליינס קען נוצן. ווען איטס גאנא בי לייק ביגינינג אוו אזא סארט און אזעלכע האלבע רעיונות זאכן וואס איך האף אז ס'גייט קומען יום טוב גייט מען האבן מער צייט און מ'גייט טראכטן וועגן דעם אז אפשר מ'גייט צו גייט דאס וואן סארט ליעדס טו אנאדער מ'גייט טראכטן וועגן א צווייטע זאך און א דריטע זאך סאו אין דעס סענס כ'האב נישט עכט אזא דרשה צו זאגן באט ס'דא פארשידענע סארט מענטשן.

קוועשענס אויף פרידאם, יעדע איינער טראכט וואס איז חירות, צו איז בכלל מעגליך צו רעדן וועגן חירות, און מען קען טראכטן וועגן די מעשה פון יציאת מצרים, צו ס'איז געשען אדער ס'איז נישט געשען, וואס צו מאכט א נפקא מינה, און מען קען טראכטן פארשידענע אנדערע איידיעס. סא דאס איז די וואס איך האב געוואלט זאגן וועגן דעם. און דען איז די ענין הסדר. וואס רופט זיך א סדר און ווייטער דער איז א סערטען ארדער סדר אוו לייף און סדר אוו ארדער אבאוט פיפעל דיסקאס ווי פיפעל טינקען ס'איז דא פונקטליך יעצט עסט מען צוויי מצות און יעצט עסט מען דריי מצות און אפילו אין די פנימיות'דיגע פארט ווי די מיימאר לערנט כוונת הארי און כוונת רש ש און דא דארף מען זען אויב פונקטליך גדלות ראשון די אשת סוד און גדלות שני פון די צד שמאל פון די. קווים צויען און ס'איז אלע מיני פונקטליכע הדרכות מיט הלכות און ס'איז דא צוויי זאכן וואס איך וויל זאגן וועגן דעם קודם כל זייט דער איז א סדר אין אנדערע ווערטער אין אנדערע ווערטער איז דא די מאראל וואס זאגט יעדע איינער ווייסט אז ס'איז דא אין היז אין היז טיאלעדזשי דער איז טבע וויטש איז נארמאל וויאזוי די וועלט פירט זיך און ס'איז דא ניסים און די מאראל זאגט א אינטערעסאנטע זאך. אז מענטשן מיינען אז טבע איז פון מסיבה, עס איז דער עוורידעי די סאן קאמס אפ ענד איט גאוס דאון אין סערטען טיים און דען דער'ס ניסים וויטש איז לייק קרעיזי די סאן דאזענט גאו דאון איט דאזענט גאו אפ עס שפאלט זיך די ים ס'ווארט נישט ווען די מאראל סעיז דאט עס איז נישט אזוי עס איז דא א סדר פאר ניסים אויך עס איז דעלוזשען פון די מאראן און נאובאדי נאוס וואט היז טאלקינג אבאוט באט איי טינק דאט וואט איט מינס פאר מי עט ליעסט איז דאט די מאר אינער טינג וואס מ'רופט ניסים אדער ימים טובים אדער רחניות זיי האבן אויך א געוויסע סדר וויאזוי זיי ארבעטן.

און דאס מאכן א געוויסע סייענס פון די פרידאם פון די מער אפענע חלקים די מער רחבה חלקים פון לייף סיעמס טו בי א ווערי אימפארטענט טינג אין די סענס אז אויב איינער פארשטייט עס און אויב איינער לערנט עס ריכטיג און אויב איינער האט ארויס וואס טוט זיך דעמאלטס איז יא דא א סייענס דערין און ס'זעט אויס זייער זייער אן קיין היגיון און בפרט אויב א מענטש מיין ווייסט פאר זיך, נישט צו זיי קוקט מען אויף וואקן און ער טוט וואס זאגט וואס עס שטייט דארט באט אי וואנטס טו עקספיריענס סאמטינג און עקספיריענס איז א ווערי פיקל טינג און עס ווערי הארד טו אנדערסטענד און עס ווערי הארד טו קאנטראל באט דער איז א סדר און דער איז א דער איז א לאט אוו פרטים און פרטי פרטים וואס פארשטייט זיך ווען איך לערן אזש איי טריי טו דיקאנסטראקט איט און ווייזן אז עס איז נישט דא קיין סדר און וויאזוי אמת'דיג מען סעוועט אויף דעם באט די איידיע איז אז עס איז דא א געוויסע סייענס

איטס נאויבעל מ'קען וויסן וועגן דעם, און דאס איז יעדע איינעם לפי דעתו און לפי דרכו, און וואטעווער היז קוועשאן איז, ער באקומט דער תירוץ, אויב איז ער א חכם אדער א רשע אדער א תם אדער ער איז א עלעזשעל, סאו איך האף אז יעדע איינער זאל האבן גוטע קשיות אויף פסח, און מ'זאל ממשיך זיין און באקומען געוויסע תירוצים, איך רעד שוין צו לאנג, סאו א פרייליכן יום טוב.